Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn. Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i...
Pob lwc, babe! Jyst uh, rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagu yn dda, um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz.
Helo. Helo, croeso nôl i Pob Look Babe gyda fi, Catrin Herbert. A fi, Cat Morris. Dyn ni ar benod pedwar. Blwyddyn newydd dda! Blwyddyn newydd dda i chi a teulu. Ia! Sut oedd eich blwyddyn newydd? Da!
Good!
Oedd e'n rili neis! O da! Um, ia, uh, o'n i draw yn Bristol gyda Rach, nath ni fynd i... Wel, fi'n hoffi aros mewn, really, ar New Year's Eve. Neu fi'n fi hapus gyda fel rhyw fath o house party neu beth fel hwnna, fel chilled. happy medium, chilled.
Yeah. Fi ddim eisiau mynd mas. Na.
Uh-uh. O'n i ddim yn even hoffi e ar y pryd. Na. Fel pan o'n i yn neud e, fel let alone. Saim... Ti'n be, na bod ti'n dweud e, saim meddwl fi byth di bod mas mas dros flwyddyn newydd. Oh my fel i God.
clybio, fel pan o'n i fel yn fy 20, sain cofio byth mynd mas. O'n i wastad yn falle pub, falle. Unwaith, is i mas am New Year's Eve thing yn y depot, massive thing. Okay, Oedd- ew.
O'n i'n o'n i'n probably'n 24, rhywbeth fel hwnna. Nethon ni... Wel, gas pa mor hir nath o gymryd i ni cyfo i gael diod?
Ugain munud. Awr a hanner.
to the point ble o'n i just... Be yw'r pwynt? Fel, be yw'r pwynt? Ond achos oedd y cew mor fawr, Oedd e fel... Awr a hanner!
Ie, yeah, oedd e'n awful. A nath e, achos bod y cyw mor fawr, oedd pobl yn ordro fel... Loads.
Absolutely yeah. loads. I get it. So wedyn, oedd e'n neud y broblem yn wath a wath a wath, ie. Yeah. Terrible. Na, fi... Oedd y gerddoriaeth yn gret, ond oedd popeth allan. Ie, yeah, fi jyst ddim yn person sy'n mynd i'r depo. Fel, dyn ni ddim yn cymysgu. O, oh, fi'n joio fe. Fi ti? Fi wedi bod yn unwaith. Os yw'n y mood. Oedd y gêm...
rygbi rhywbeth mlaen, oedd yn pen-blwydd ffrind. Oedd yn ffain, oedd ges i pizza lovely ffwrnes. Ti. Ond o'n i'n oer, achos o'n i mewn warehouse, a mm. fi ddim really like o rygbi. You know, well, all of the above. Pam is di? Pen-blwydd ffrind. Pen-blwydd ffrind, sorry, yeah.
yeah. So, dyna'r unig amser fi wedi mynd, a yeah, wouldn't recommend i unrhyw un. Oh, okay, well, fi... Ond fysa ti yn. Fysa ni yn, yeah.
ond oedd yr un profiad yna yn yeah. anffodus. Um, ond ie, yeah, eleni, uh, y compromise oedd, well, ni'n mynd droi ti ffrind Rich, um, oedd hwnna'n really neis, oedd lot o hwyl, oedd lot o bobl o'n i ddim wedi cwrdd o'r blaen, mm -hmm. ond oedd hwnna'n ffain. Um, ond cyn mynd, nath ni'n gygynnio three course meal. okay, a oedd gorgeous.
Um, be oedd starter? Starter, nath i wneud fel um, Wel, beth oedd hi'n galw'n prosciutto sushi. So, oedd e... So, yn lle'r seaweed. Yn lle seaweed a... Basically, oh, all, wow. fel, imagine if sushi was Italian. So, oedd e'n prosciutto, ti'n rhoi hwnna gyd mas yn fflat, a wedyn ti'n rhoi burrata, um, sun-dried tomatoes, rocket, yeah. A oedd hi'n rhoi fel pomegranate molasses thing yma ynddo fe hefyd. Rolio fel lan, mae'n edrych fel, fel sushi. sushi. Oedd e'n gorgeous. Cari burrata. Oh my god.
God. Oedd e'n bangin.
Oce, okay, Main.
Main, um, nathon ni ga... Beth oedd y Main? Oh, wow. Oedd start Pasta, fi nath ddewis e. Oh. Um, um, pasta, o'n i ddim di wneud hwn o'r blaen. Fi'n caru pasta. Mm -hmm. um, gyda caramelised onions, ti'n cwgyn i'n o'n fel hanner awr. Oh my god!
Menyn.
um, fel garlleg, eto sun-dried tomatoes on the veg chop mm. lan yn rili fach, yeah. hi fain. O fe'n gorgeous. Wow, oce.
Okay. O fe'n rich. Oce, okay.
ac yn ola? Um, lemon tart. Oh, oce. Okay.
Tart o sidron.
Tart dy sidron? Yeah. Ti'n be?
smash that. Oedd o'n... Oedd o'n gr...
Oedd o'n swnio'n anhygoel. Fi dal yn meddwl, a fi wedi trio pitch o hwn i ti, cant o weithiau, bod ni'n neud fel live Rach yn coginio bwyd i ni tra bod ni'n podcastio, a bod ni just fel, to fel, mae rhai podcast yn neud podcast coginio, neu... Wyt ti'n ofyn i dweud bod ti'n sôn am dish gyda Nick Grimshaw? Ie, yeah. oh. dish, cael um, dish. Um, Mae'n gret.
Ond, oh, imagine. Wna i ddod â ffrind o draw. Mae hwn mor ffynnu.
Ie, fi'n hapus i wneud e. Ie.
O, oce. So wna i wneud e? Ond hefyd, fel, gallech chi just dod rwy'n dom sofer. O, ie, so rhaid i ni'n recordio. Hefyd, ti'n meddwl bod hwn yn big ploy. Imagine os oedd Rachel yn coginio ni ar gyfer y pod, ar gyfer y pod. A fi fel, gallech chi just coginio i ni. Yn y bryd. Fi'n meddwl, ond fi'n rhywun sy'n leco fel gwahanu gwagleoedd gwaith a chill. A nawr fi'n teimlo fel bod ti, ti yn rhywle, fel mae hwn yw swyddfa fi nawr. Oh, so sa'i really moyn three course meal mewn swyddfa. Wel ie, yn y gegin. O oh, ie, yeah, actually, mae'r gwagle yna fel, ie, yeah, mae hwnna'n ar wahân, ie, yeah, mae hwnna'n ffain, mae hwnna'n okay, social great. vibes. Hilarious bod ti'n meddwl bod hwn fel swyddfa. really peach swyddfa. Ie, ie, ie. Wel, am flwyddyn nawr, beth nes i?
Wel, ti'n gwybod, yn y benod diwetha, gwrandewch nawr, um, nes i sôn bod ni'n mynd i teulu Sam a bod nhw'n neud Bring a Board. A gatho ni porffor. Oh, ie, ie, ie. A gatho ni'n stres. A gatho ni plunge sbectol. Just yn totally chat on. Ie, yeah, ond wedyn, o'n i'n teimlo'n really, really gwal bod ni'n trio Cheetos. O'n i fel, this is not within the spirit. So i fel, oh, no ni, no ni Wnawn ni dychwelyd y specs. Oce, okay, fi'n meddwl fod hwnna'n...
A ath Sam mas i'n ôl. So beth gathoch chi? Gathoch ni, oedd e literally just yn popeth oedd wedi brand o'n porfa. So nath chi, unwaith chi gymryd e mas o'r packaging, oedd e gyd yn beige, ie. Yeah. So oedd fel, porf, mm. oedd popcorn special oedd yn porfor. Maen nhw'n neud jammy dodgers porfor nawr. So oedd reina bach yn porfor. Pa flas yw reina?
Black, black Sa'n gwneud sy'n trio nhw. Fi oh. mor dros picky bits. Fi, I done with the picky bit. Fel fi literally just moyn full meals pob pryd yeah. o fwyd nawr, achos sa'n gallu bita olive arall, neu caws a cracker. Fi'n cael y broblem yna dros Nadolig, ond fi hefyd yn cael broblem tebyg in like the height of summer, lle mae pobl dim ond oh, eisiau gwneud ah, salad. Salads.
Chicken Caesar pob diwrnod o mis Awst. Wyt ti'n hoffi hwnna? Salad, bob di... Salad? Dim bob dydd, ond fi'n fi mix fe lan, falle na gael couscous ar un ddyrnod. a Mae'r... it- It's about the Yeah. base. Ti'n bo? Fel Right. nath Megan Trainor dweud, Ie. it's all about the base. Okay. Ond oedd mam fi, right, mae probably still yn, ti'n mo, fair play, sh- m- good effort, cyn mm. ti adad, cyn i ti seal, bob ti seal, banging, right. Stop.
Yeah, Sorry, Sorry, o'n i'n fach. stop. Yeah, lush. yeah, good effort. Ond yn yr haf... Mae hwnna bach yn mental. Ydy o? Pob di syl.
Nag efo hanner diwrnod nhw di mynd yn coginio cyn y di syl. Weithio oedd mwy o trimmings nag arall. Iawn, worth it. Angel. Oh, wow.
Um, ond yn yr haf... Na, ennill. Yn yr haf, just... Maybe a potato salad os ti'n lwcus. A just, just bwyd oer. A fi fel... Cold meat.
Mae'n rhi... Mae'n rhi... Doim i fwyta bwyd toim. Yeah. A ti fel... Have you ever heard of India? Ti'n gwybod pan mae pobl fel, o na, fi methu bwyta curry, mae'n dwym. What, what, yeah, what do you think? Fi ddim yn bita curry pan mae'n dwym. Okay, hwnna'n insanity. Wel na, chos ti'n doem.
Fi'n fyn hyn yn sweaty bollocks, a so ti moyn curry, sorry, spice i ddechrau. Ie, yeah, ond ddim yn gwybod bod ni'n spicy, spicy. Ond fi ddim yn deall pam ni all of a sudden yn gofod bwyta fel bwyd hollol frigid, just achos mae'n...

A t'o' be' nath pawb smasho fe actually. Do fe? Do. Pa un odd y pla- gorau? Pa liw? O, yy wel, ie, melyn, achos odden nw'n gallu ca'l fel caws, crackers... O. ...fel j- yym quiche, love a quiche. O. T'mo', pethe fel 'na, a fedrws, odd y pobol odd 'di neud gwyrdd, odden nw wedi neud fel ciwcymbyr, on' nath e creu fel jiws yma, allan o Wel, oedd e'n- oedd e ddi- oedd e'n ddim yn dweud wrthyn ni beth oedd yno fe. Oedd e'n trio convinso ni yfed e. O'n i fel, wel, sa i'n mynd i... A hefyd, nes i ffeindio mas yn y diwedd, oedd 'na pys yno fe. So thank God nes i ddim yfed e. Ond bydde ti wedi bod yn ffain. Wel, falle, ond bach yn traumatised. Ond ie, dyna oedd blwyddyn newydd fi. O, dyna ni.
Wyt ti wedi wneud unrhyw addunedau ar gyfer 2025?
Na, ddim really. O, O. just achos fi fel, Paid rhoi pressure ar ti dy hun. Fi beth yn rhoi lot gorfod o pressure ar fi. Mae'n amser i roi pressure.
um, Wel, fi'n teimlo fod hwn yn ddigon o adduned. Be? Y pod. Be, stico iddo fe? Yeah, give it a good crack. Yeah, fe, ni'n barod i fel stretcho amser ni. Ie, yeah, fi, fi, mae yna lot o bethau gallen ni fod yn neud yn well, ond fi jyst yma, dim y pod, fi yn gyffredinol yn fy mywyd. Croesawi feedback, apparently. oh, sorry, na. Savage. Well, probably, yeah. Or, na, jyst yn meddwl fel, just in life. Yeah. Ond, um, Wel, fi angen cael rhywun i symud mewn i'r sawll sbar. Efe hwn yw official ad ti.
Mae'n nhw'n sôn fel risky little game. Ie. Mae cat yn angen rhywun, guys. Byddai'n rhoi'r ad lan, byddaf. O, so, yeah, probably pan eithaf sen.
Os chi'n gweld y waliau peach, chi'n gwybod pwy yw e. Byddwch chi'n...
Mae'n... Mae'n... ddim yn unig yn recognisable, ond mae'n yeah. undeniably. neb all Caerdydd efo'r lliw yma ar y waliau, so... You've got such beef gyda waliau fi. Mae nhw'n neis. Some would say, mae gen i such peach gyda waliau ti. Oh, come on.
Oh, come on. Um, na, fi ddim fel arfer yn neud, fi teimlo fel falle pan o'n i'n teenager yn neud addunedau. Fel be?
I don't know, fel, i the usual, fel bitan iachach. Fi'n gwybod nes i wneud... Fi'n meddwl bod hwnna'n rhy feig. Ie, yeah, ond mae dal yn, twa, mae'n rhoi rhywbeth i chi anelu at. Cos fi, mm. fi'n, fi'n fi mynd trwy phases lle fi'n fel gwario tair wythnos yn bitan really, really, really dda. A wedyn fel, oh, I just, I fancy a curry neu I fancy a takeaway, rhywbeth fel yna. A unwaith fi'n cael un, I'm like, oh, I might as well just give up. So...
Fes ni methu wneud rhywbeth am flwyddyn? Na. Na. Tri mis, I reckon, is the max. A fydde fe'n well, though, i just... Yn lle bod fel fi'n mynd i just bwyta bwyd iach, fi'n mynd i fod yn bach mwy cut boys, fel fi'n mynd i wneud fel this percentage o bwyd fi yn yeah. bwyd iach, yn lle bod fel dim Ond wedyn fi, dim. na, fi'n cytuno. Fi, fi, oh, i fod yn honest, fi ddim really yn bita a lot of takeaways anyway, ond fel fi jyst yn bita loads o chocolate a snacks, cos fi'n snacker. Fe. Ond fi'n meddwl fel, unwaith fi'n rhoi um, mesuriad arno fe, sydd ddim yn cant y cant, mae'n anoddach oh. i gweithio mas, okay, ydw i wedi fel Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Mm, ie, ie, ie, ie, fi'n Fi'n deall. bach yn fel, mae brain fi ddim yn Mm. gweithio yn y ffordd yna, fi fel all or nothing weithiau. Ie, yeah, fi yn gallu gweld hwnna. Unwaith, nes i ddim really prynu yn y beth am flwyddyn. Ges i, Dim ges fel, i as in, cwpl bach o dillad slip-ups. neu- ond- Ie, dim byd newydd, really. Fel, Waw. dim, nes i ddim prynu dim make-ups newydd. O, da Nes i iawn. ddim prynu Nes i brynu fel cwpl o dillon, so I yeah. did like slip up unwaith neu ddwy, ond dim, yeah. dim, dim byd. Nes i basically ddim prynu dim byd am flwyddyn. Nes i weid o Sam, falle bys ni'n limito fy hun i fel deuddeg darn o ddilla dros y flwyddyn max. Ond wedyn o'n i fel, oh, ond be os ni'n mynd â gwylio haf a dysgael i ddim bikinis? Ond mae gen ti bikinis.
Na, dys dim.
Genuinely. Beth sy'n hawdd ti'n gwisgo lenni? Wel, sydd ddim ar... Wa, es i Sicily, oedd e ddim yn ddigon. O'n i jyst gwisgo bra a pants. Oedd e ddim yn ddigon fel... Be? Wel, cos o'n i ddim ond yn mynd i Sicily am fel pum dynod. Yeah. A oedd e ddim, oedd e mis Medi, oedd e ddim fod i fod yn rhy boeth yr holl amser. Oh my god. So ni fel, ond I just ddim prynu bikini just am fel dau ddynod. Ond nath ni fynd i Sicily yr wythnos ar ôl nes di a Sam fynd, a oedd e'n

Am ba reswm? I safio arian, i fod yn fwy sustainable? Safio arian a fwy sustainable.
Nes i wylio rhywbeth yn ddiweddar ar Netflix, uh, methu cofio'r enw, so sos, methu rhoi shout out, ond oedd o gwmpas um, consumption, mm -hmm. pob fath, dim just dillad. A fi'n fi rhywun sydd yn, os fi yn prynu rhywbeth, fi'n mynd trwy ward o fel, reit, be dwi'n gallu twli mas, achos Wyt ti? sai moyn hod o pethau, fi'n mynd eitha minimalist a fel, fi ddim yn, fi'n eitha hawdd i oh. twli pethau mas. Ond mewn ffordd fel sustainable, o'n i'n meddwl. So fi fel arfer yn rhoi rhywbeth i charity, neu ti'n meddwl, mae yna fel clothes bins a pethau, ti'n gallu rhoi bags mewn. Yeah. Ond ar y documentary yma, neu Vinted, Vinted hefyd fi'n neud. Mm. Ar y documentary yma, maen nhw'n dangos lle actually mae lot o'r dillad yma'n benni lan yw fel gwledydd fwy tlotach a maen nhw literally just yn fel, maen nhw fel, ar traethau ni mae gen ni cerig a tywod, traethau nhw, dillad. Oh. Mae literally y môr a wedyn just dillad. Cos does dim digon o bobl moyn y yeah. dillad yma yn y byd. Mae pobl, mae'r ma, ma maint o, a hefyd sioper pethau gweitha, mae nhw, os yw pethau ddim yn gwerthu fel yn y sale neu beth bynnag ar ôl blwyddyn neu ddau, un o sources nhw o cael gwad stuff yw wneud yr un peth fel ship o'n nhw mas i wledydd tlotach a maen nhw just yn benni lan achos does dim digon o bobl yn yeah. consumo digon a defnyddio nhw ddigon. A mae llawn microplastics, y ffibre mm, yma. Wedyn mae hwnna'n mynd mewn i'r dŵr, achos maen nhw ar y traethau. Mae'r pysgod yn bita nhw, etc, etc. Dyn ni fel hanner microplastic erbyn nawr. Mm. So ie, yeah, nath hwnna really agor llygr fi lan, actually. Ti'n gwybod mae lot o yn ymwedig brands mwy fel high-end neu mm. designer, maen nhw'n creu mwy o ddillad na sydd angen, obviously. Mm. Ond wedyn, yn lle bod nhw'n rhoi nhw bant neu'n rhywbeth, maen nhw'n llosgi nhw. Ie, yeah, neu maen nhw'n torri nhw lan, nhw lan a maen nhw'n pobl methu a maen nhw'n cheap yn o'r brand. Incinerator nhw, achos bod nhw ddim eisiau gwerthu nhw am yn yeah, dratach. Ie. Yeah. Crazy, nag yw e? Yeah. Wyt ti wedi fel bod yn llwyddiannus? Be yw'r oh. llwyddiant oh. fwyaf ti gyda adduned? O, oh, wel, enwaith.
I don't know os oedd hwn yn New Year's resolution neu os nes i just fel gave myself a bit of a kick up the arse. Right, o'n i'n lot yn iau. Um, pan oedd hwn yn, ddim yn broblem, ond yn rhywbeth o'n i'n meddwl, ma, sort yourself out. O'n i gofod troi rheol dim ghost o'i fy hun. A fi ddim yn, o'n i ddim yn fel ghost o, fel left, right and centre, ond oedd e just, I don't know, oedd e pan oedd lot yn digwydd. Ar ei hanter.
Yeah. Oedden nhw'n everywhere.
A yeah. oedd e'n really fast Oedd ti ar Tinder, oedd ti ar Hid, oedd ti ar Bumble, oedd e fel gormod o menywod. Hy. Oedd yeah.

Oedd e ddim bod fi'n fel ghost o pobl drwy'r amser, ond Na. o'n i fel, oh, okay, mae angen rhoi rhyw fath o... Ie, yeah, fi gwybod beth ti'n meddwl. Derfyn ar hyn. Ie.
Yeah. Ond fi, fi meddwl fi jyst yn ghostio pobl, jyst ddim o ran um, perthnasoedd neu rhywbeth fel yna, neu pobl fi'n deitio. Fi jyst yn, fi'n ffeindio fe'n really overwhelming dod nôl at bobl Sa i'n gwybod pam, falle fi bach yn neurodivergent, ond fi just yn really overwhelmed. Weithiau fi'n really dda, a fi'n ateb yn gyflym, a mae gen i full conversation, a wedyn allai just drop off yeah. place the planet. Hyd yn fel ffrindiau weithiau. Oh. Os fi ddim yn gweld yeah. nhw, neu maen nhw ddim yn fel rhan actif o bywyd fi. Fel ti, bys ni'n tacso eitha aml, cos fi'n gweld ti pob wythnos, yeah. bla, bla, bla. Fel, os dyn nhw ddim yn rhan active o bywyd fi. Fi'n deall hwnna. Fi, fi'n really ffindio fe'n anodd i fel engageio. Ie, yeah, fi fel na fyd. A pan, pan nes i symud dramor, pan o'n i'n byw yn Barcelona, o'n i ddim yn greu ar cadw cysylltau gyda pawb yeah. gyda. Achos, achos maen nhw mor... ti'n galw e? Object permanent? Object a fe? Permanent?
Object permanent. Object permanent. Pan ti'n methu gweld nhw, it's a bit dwi out of sight, out of mind. Dwi ddim yn dod mewn i ymenydd chi. Na. Na.
So, on anyway, oedd hwn ddim cweifo hwnna. Oedd hwn mwy fel, Mm, ugh. Ti'n gwybod pan ti'n teimlo fel bod ti wedi gweithio rhywun, bod ti ddim eisiau gweld nhw dim mwy, and then the conversation persists, Go, a ti yeah, fel... Ie, oh, fi di, ie. Yeah.
Ti di roi digon o hint iddyn nhw pam ydyn nhw'n... Ie. Yeah. Ond falle, fi'n meddwl mae hwnna... Fi ddim yn teimlo fel bod e'n ghosting os yw'n eitha cynradd chi heb cwrdd mewn person. Os chi wedi cwrdd mewn person, ie, mae hwnna'n ghosting. Os ti just wedi cael bach o chat, it's not going anywhere, you drop off the face of the planet. Fi'n meddwl mae hwnna'n absolutely fine. Fel, pam gwastraffu amser unrhyw un arall yn fel... Ond ti'n gwastraffu amser nhw trwy page a gweud... O'i ti? Achos I think it's obvious... Mm, I don't know. Fi'n yn gwybod. Falle... Yn dibynnu pa mor hir ti bod yn siarad gyda nhw a faint o back and forth chi wedi bod yn cael. Achos os mae rhywun jyst yn yeah. drop off the face of the earth fan, ti'n fel... Ydyn nhw'n okay?
Yeah. mae usually just cos maen nhw wedi cwrdd â rhywun arall in the meantime, yeah. neu beth bynnag. Exactly. A mae hefyd yn fel rhywbeth o bron fel parch i person newydd maen nhw wedi cwrdd â. Ie. Maen nhw ddim eisiau bod fel, oh, I need to just let down all of these hinge matches I've been chatting to, fel... Ond eto, it's probably not a bad thing to do. Achos wedyn, os dyw pethau ddim yn gweithio mas gyda'r person... A ti'n mynd nôl?
Oedd na ddim fel hwnna, ond on, bydde... Probably bydde pobl yn parchu hwnna mwy. Ie. Yeah. Na, Os o ti jyst ddim yn gweud dim byd. Ond then again. Fi just, oh, fi just yn terrible yn fel out of sight, out, out of mind. A fi meddwl fel, os, os oedd rhywun yn stop o siarad i fi, bys ni mor just fel, okay, cool. D falle dyna yw e, achos fi, fi bys mm. ni ddim yn bothered gan o fe. Ond i bai bod ni'n fel deep in, ni wedi bod yn cwrdd o stuff. Bys ni ddim yn bothered amdano fe, so fi bron ddim yn gallu gweld pan bys rhywun arall. Ond fi'n meddwl ti'n gallu bod yn deep in heb fod wedi cwrs. Na, na, ie, yeah, I get that.
Os chi wedi bod yn siarad am fel wythnosau. Ie. Yeah. Ie, yeah, fe. Ond surely erbyn hwnna, bys y ti kind of yn... Os, os yw'r chat ddim yn... Ti'n mo? Ie. Yeah. Bys ni, fi fel arfer, os ar ôl fel dau, fi'n rhoi dau wythnos max, really. A os y fi heb cwrdd â nhw, neu eisiau cwrdd â nhw, fi fel, mm. okay, I don't think this is... Ond ti'n gwybod pryd oedd hwn yn wael mm. yn y hmm. pandemic? It was rife, achos o ti'n mynd, literally, gallu ti fod yn siarad... Oedd i'n merch, o'n i'n siarad gyda fe ages. Ti'n methu cwrdd â nhw. Ti'n methu cwrdd â nhw, and then it was just like, well, there we are then, I was that then.
oh, nice, ges ti fel Wel, oedd e'n...
Nice distraction, really, ar ddechrau. O, fi ffeid hwnna'n ffynnu bod fi'n iawn dweud ffrind bach, os mae mam fi... An age oedd hi'n ga galw pan merid fi oedd yn merched yn ffrind y bach. ffrind y bach? Bod hi fel, o, twa, dyma, um, dyma graig brawd fi, a dyma cariad brawd fi, a dyma ffrind bach cad. I got it. Beth, so bydde hi'n, os oedd yn fachgen, bydde hi wedi dweud... Sa'n siwr.
Dwi'n meddwl fi just, achos fi yw babi'r teulu, mae ddim yn gweld unrhyw un fi'n gweld fel partner, cos fi'n rhi ifanc neu sef I don't know, ffrind bach. Yeah. Nes i gael rhywun hollol diarth o spare room yn symud mewn i'r tŷ yma. Yn y pandemig?
Dyddiau cyn y pandemig. Wow. So o'n i ddim yn gwybod oedd na kind of sôn, oce, okay, mae rhywbeth yn digwydd. Yeah.
Mae'r gwledydd arall yn dechrau gwneud lockdown, ond fi'n teimlo nath y lockdown actually ddigwydd yn really gyflym. A yeah. hyd yn oed wedyn, oedd y fel, ti'n gofio pawb fel, oh my gosh, ni ddim yn mynd i cael really gadl y tŷ am bythefnos. Yeah, as if that was like really, big... really long time. Yeah. And then nath e fynd am misoedd, misoedd, misoedd. misoedd. Yeah. Um, Ond lwcus, thank God, um, yn y UK doedd hi'n lush. Oh. Nath i symud mewn. A ie, yeah, gathen ni cael, a, tymod, yeah. as much as then weird time, amser yeah, really yeah, nice. Um, yeah. yeah. Oedd ti dal yn gweithio trwy pandemic hefyd? O'n, yeah. so o'n i'n wahanol, cos oedd Kate yn gweithio ar-lein. Oh, okay.
So oedd hi really ddim yn cael gweld lot o bobl, no. ond o'n i um, beth nhw'n gael, nhw'n gweithio Radio Wales ar y pryd, oh. a beth nhw'n galw'r Broadcast Critical Team. Oedd y ti ar Broadcast Critical? Love. Yr unig amser ti'n bod ar Critical Team. uh, absolutely savage. Fi'n critically bob team. um, yeah, nethon ni, oedd fel llon llaw bach ohono ni dal yn mynd mewn bob dydd, wow. achos, achos bod ni'n public service. Ac angen ie, newyddion a pethau fel yna i ddim mas. Ie, yeah. yeah, a ni'n gweithio ar raglen oedd yn gweithio pobl am beth oedd yn mynd ah, mlaen ar y pryd. So, um, yeah.
Waw. Mm. O'n i, ie, yeah, o'n i dal i weithio, pawb allu cael furlough, o'n i dal i weithio, o'n i'n caru, ie. Yeah. Achos o'n i'n gweithio yn clwb ar y, uh, clwb efo bach ar y pryd, ac yn amlwg, dim gigs man. So, oh, o'n really so... funny. Ac oedd job fi oedd marchnata, so job fi oedd trio gwerthu tickets i gigs yeah. o ddim yn gweithio. Ie, yeah, oedd e'n hilarious. So, si, pam nath nhw ddim ffeilo o ti? Achos ni dal angen fel coms i fy mas okay, a fel yeah. cadw'r busnes i fyd. O'n i dal angen pobl i brynu do cynna achos oedd yeah. angen talu staff a pethau fel na. Yeah, yeah, yeah. Um, a ond nes i, fi'n cofio, o'n i'n cael loads o fun actually, achos o'n i'n wedi dechrau wneud bach o gy- mwy o gynnwys, sydd wedi fel, obviously, arwain at fi'n neud cynnwys llawn amser. Nath ni neud sesiynau sil. Ie, yeah, fi'n cofio hwn, yeah. a fi'n cofio, dyna pryd nath cathod ddechrau, efe? Do, o'n i'n neud Merched Ein Music yn athyn ni ddechrau yeah. y zine, a wedyn, ie, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ddechrau o hwnna. Oh my god, ie! Yeah. Ti'n hofio am hwnna? So, oedd ti'n weithgar? O'n i yn weithgar.
Ges i... Ges i... Ie, yeah, ges i amser gre yn ystod y pandemig o ran gwaith. Obviously, oedd y gweddill yn shit, yeah. ond... Ie. Yeah.
O, na ni. So, dyn ni yn 2025. Ydyn.
Be yw... One, two, skip a few, it's 2025.
2025, guys.
Be yw um, predictions ti o ran pop culture flwyddyn yma? Cos byswn ni byth di... Fi moyn fel rhoi rhein mewn i fel rhyw time capsule... Oce. ...audio version, a wedyn yn fel diwedd y flwyddyn, os ni'n dal i fynd, po- ho- hopefully, yym, wnawn ni cael rhoi mas a gweld pa mor gywir neu anghywir oedden ni. Oce. Fi'n meddwl bydd... Fi'n meddwl bydd Chappell Roan yn tyfu, tyfu, tyfu. Ail album?
Neu dim eto? Mm, tours. Tours.

yw beth beth nhw'n dweud i ni. Ie. Yeah. Saturated market. Ond falle, falle ail gyfres o I Kissed a Girl. O, fi'n meddwl, fi'n meddwl bydd. Oes na, oes na di bod fel recruitment ar gyfer e? Na, fi heb gweld yn y beth. Fi'n mynd siŵr.
Oh my gosh, oedd I Kissed a Girl yn iconic. Oedd e mor dda a messy. A o'n i eisiau mwy o benodau ddo. O'n i ddim yn disgwyl fe fod mor fyr. Fi'n gwybod. Oedd e'n gwybod.
Oedd e'n gwybod, chos weithiau mae'r reality shows mae'n milk o fe. Fi'n meddwl hefyd, un peth o'n i bach yn siomedig gyda initially, ond yn y diwedd nes i really joio'r gyfres, oedd I Kissed a Boy, pan oedd hwn am lan, oedd, mae'n siŵr bod hwn jyst i wneud gyda'r personoliaethau nath nhw ffeindio, nath nhw recruitio i fod ar y mm. gyfres. Mm. Um, oedd I Kissed a Boy, oedd y demographic yn sort of late 20s into late, late 30s. 30s. Ah, okay. Ar I Kissed a Girl, oedd lot hon nhw'n really ifanc. ifanc so, yeah. o'n i fach fel, o, oh, na... Jenny, bod nhw ddim wedi dangos e mewn fwy fel stable relationships. Wel, fi'n mynd gwybod os bod nhw wedi cael stable relationships. Na. Ond o'n i'n meddwl, Ond pam, so pam ti'n meddwl nath nhw castio'n ifancach ar gyfer y menywod a ddim y dynion? Fi'm yn gwybod. Fi'm yn gwybod, falle oedd e just yn, dyma pwy sydd wedi trio, unwaith nath nhw ffeindio cwpl o personoliaethau nhw'n really hoffi. Rhaid nhw castio gwmpas Reina. Castio gwmpas Reina. O, a ti'n gwybod bys Amy yn number one, cast around Amy. A Fiorenza. Fiorenza. Fiorenza. Be amdani? O'n i just, o'n i methu. Oh, oedd hi'n wain dy fi lan, gymaint. Sa'n gwybod, oedd hi just mor... Mae pob... Mae rhai bobl yn ffeindio hwn yn lyflu, and that's fine. Ond o'n i'n ffeindio hi mor cringe. O'n i just meth... O'n i fel, rein it in, rein it in, relax. Fi'n siŵr cofio beth oedd hi'n neud. O, oh, just bodoli oedd hi, just yn bodoli. Oh, oh, Oce, okay, mae hwnna'n savage. Beth oedd hi'n neud yn wrong am adlu? Na. Oh, na, oedd just, just pethau oedd hi'n fel facial expressions hi weithiau, a ni just fel, oh, o'n i'n teimlo fel o'n i'n gwylio rhywbeth dylwn ni ddim fod yn gwylio, and it should have been in a private room. Okay. Twa?
Yeah.
Ond eto, o'n nhw'n eitha ifanc, ti'n gwybod? Ie, Bydden nhw'n ie, ie. probably... Ddim mor... Falle bydde ti wedi cael bach o, sa'n gwybod, approach gwahanol gan, Ie. gan merched bach yn hyn. Oedd lot ohonyn nhw, ti'n meddwl, probably ddim wedi bod gyda... Dim ddim wedi Na. treulio gymaint o amser a hynny fel allan hyd yn oed, so... Ie, ie. Ie.
Gan bod ni yn gyfres newydd o Traitors ar hyn o bryd. Oh, ie. Yeah. A mae dyn ni, um, mae na peth newydd fi'n mynd i ddechrau ar y podcast, Lesbian on a Reality Show Claxon. Lesbian on a Reality Show Claxon, bonus point. Mae hi'n Gymraeg. Mae hi'n Gymraeg. da iawn, Lian. Fi eisiau gwybod os... Oh my god, os mae hi'n siarad Cymraeg on the pod.

Os... Dim crio, bys ti fel... Bys ti fel...
Accidentally dweud, oce, okay, ie, yeah, fi'n ffain, fi'n traitor. Bydde fi probably yn gweithio pobl bod fi'n traitor pan o'n i actually ddim i fyna. Bydde fel, bys ni'n cysau bod yn... Traitor?
Mae rhan ohono fi'n meddwl, oh my god, bydde hwnna mor hwyl. Ond, can you imagine, yeah, bydde ni jyst yn gweud wrth pawb. Fi'n meddwl bys fi'n good traitor, ond sa'n gwybod os fi moyn bod i'n... Achos fi ddim yn lico pan mae pobl yn fel gas i fi.
a maen nhw'n gas i'r pobl sydd ddim yn dweud dyseddau, jyst cos maen nhw'n meddwl bod nhw. Dyna beth bys ni'n methu, cos fi'n such people pleaser. Os mae fel ounce o rhywun ddim yn lico fi, bys ni'n colli e. A fi jyst yn meddwl fel, fi ddim yn deall sut maen nhw fel A m- pan nath y ma... Spoiler. Pan nath y Marnie cael banishment, a nath i sefyll lan yna, ac oedd e'n brutal banishment, oedden nhw'n dod amdani hi, a wedyn oedd hi'n sefyll lan yna, ac oedd hi fel, OK, I love you all, I've had the best time, bye! Ac oedd hi fel, wait, hang on, be? Ti newydd cael dy fowtio mas gan fellow traitor? Ond ar y pwynt yna, wyt ti jyst yn cofio bod e'n gêm?

Mae hi'n chwarae gêm da, achos yeah. fel, she's luring them into a false sense of security, yeah. achos mae hi di bod yn y fyddin am yeah. 12 mlynedd. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Sut bys y ti'n chwarae'r gêm, ti'n meddwl?
Fi yn gwybod, ti'n gwybod beth byddwn ni ddim yn neud?
Neu beth oedd ymlaen i wneud. Rhaid rhyw absolute silly bollock story lan, ble fi'n gorfod streso am cadw ei fynd o'r amser. Acen Cymraeg.
Beth enw gyda'r acen Cymraeg? Hefyd. Ffug, sy'n ddim yn dda. Ddim yn dda. Hefyd, mae'n gweud bod hi a Abergyfenni. Oh, so...
Basically, wel, agos wow. iawn i Loegr.
wow. So, fi ddim yn siŵr bod dyn nhw acen mor gryf o hwnna Na, anyway. a hefyd mae'r acen yn slip o. Well, real fast.
Cos mae hi fel... un eich mae fel... Um, mae hi'n... Sut mae hi'n dweud fath? Mae hi fel... I'm Charlotte. Llundain. Yeah.
And I am from Wales. Fel, Wales. Wow. Yeah. Mm. O'n i'n meddwl pwysau e Ellen yn crac o hi. Gog ddo yna, Ellen. Ond nes i hefyd, nes i, I lost it pan oedd hi un o'r, ti'n meddwl nhw'n VTs o'r, o'n nhw'n neud pethau. Ac ddim yn gwely gyda learn Welsh. nes i weld yna ddoi. How to speak Welsh, oh, my god. Uh. Ond fi just yn meddwl, Nath hi neud, wel, nath hi neud un good cover ble ath hi, oh yeah, a lot of my friends say that my accent's disappeared because I've been in London for 10 years neu rhywbeth. O'n i fel, actually, hwnna'n pretty good, achos yeah. hwnna'n digwydd. Ie, yeah, di.
Ond... So wedyn beth yw ruse? Os ti'n dweud bod ti'n byw yn Llundain, beth yw ruse? Well, Hefyd, mae Tybod, mae un ohonyn nhw, un o'r gym, pobl Cymraeg di mynd, mae hi fake Cymraeg, they're all suspecting her. A mae'r un all heb hyd yn oed admito bod hi'n Cymraeg. So clearly, Cymraeg doesn't work. They were just, like, they were ddim, dyn nhw ddim di sôn yma.
Dwi'n meddwl, like, yeah. what a shit stori, fel unrhyw beth yn y byd, I'm going to have a Welsh accent. Fel, I'm, um, maen nhw fel, I'm a microbiologist, but I'm going to pretend to be a bricklayer, because that's less sus suspicious. Ti fel, pam? Bydd rai ohonyn nhw, falle'n llai as am ennill y prize pot, os maen nhw'n gallu aros yn fan hir. Ie, yeah, cael rhywbeth allan ohono fe. So, beth yw hwn, cyfres tri? Ie, yeah, be ydych chi actually mynd i... Dyw'r Mae'r traitors, neu pobl sy'n ennill falle yn cael bach mwy allan ohono fe, ond dwi e ddim yn level, mm, cofio fel Love Island back in its peak, oedd pobl yn cael hundreds of thousands, yeah, millions o... Ie, ond bydde ti dal yn cael lot o ddilynwyr, a unwaith ti'n neud hwnna, yeah. ti'n neud gyfro mas ohono fe, falle na gymryd nhw moyn. I fod yn deg, nath Paul o Series 2 oedd ar Mastermind Celebrity unwa. O'n i fel, waw, wow. hwnna'n push o fe. Mae Mastermind Celebrity yn push o fe yn gyffredinol, nes i wylio fe neithiwr, dim clyw pwy oedd Un hon. Oedd mae un gladiator, fe. Dau comedian, the least funniest pobl fi byth oh, di clywed. A un o... Um, Say na na na na na da na na. Bewitched. Oh, yeah. That's the one. Bewitched. Ten points.
Yeah. Um, oh. Yeah.

Elen, Dwi'n ffyddlon. I called it. Nes i troi Sam, nes i ddweud, bydd hwn ar Huns Cymru fory. And it was on Huns Cymru. Wyt ti'n gwybod pwy yw Huns Cymru? Na, ond fi eisiau ffeindio mas. Wyt ti'n meddwl bod ti'n gwybod? Ti'n gwybod? Na. na. Falle spin-off arall. So spin-off y Bradwyr a spin-off ffindio mas detective series pwy yw Huns Cymru. Huns Cymru, we will find you.

Ond genuine, yeah. fi'n meddwl dylen ni trio ffindio mas pwy yw Huns Cymru. Nawr ni ddim spoiler fe i unrhyw un, ond Huns Cymru, os ydyn ni rhyw ddydd yn danfon neges mm. i chi trwy Instagram y podcast, gyda just enw neu enwau os mae'n mwy nag un, a os ydyn ni'n gywir, mae rhaid i chi ddod ar y podcast Anonymous. Fe na ni roi fel voice changer. Voice changer.
Allech chi wisgo fel murf, morph suit neu rhywbeth. Dyna'r deal. Dyna'r deal. O, oh, waw. Fi ddim yn, fi ddim yn gwybod os nawn nhw'n neud hwn. Oce. Okay. Fi wedi cael yn gyfrinach am mor hyn. Nawn ni'n deal, nawn ni'n neud deal. Nawn ni gael, nawn ni just cael cynio neis efo nhw ddim ar y podcast. Ie. Yeah.
Byddwn ni byth yn datgelu pwy ydych chi'n yn gyhoeddus, chos you're doing, you know, God's work.
Oh, 100%.
Bydde fe, a bydde, bydde'r we a Chymru yn lit lot ach oh heb Heinz Cymru. God, yeah.
So falle dylwn ni fel rhoi 5 munud fach wrth yr ochr a ddiwedd y podcast i weld lle ydyn ni yn yr, yn yr investigation. OK.

Fi'n cymryd bod chi yn dilyn Pob Look Babe ar Instagram a dyna pam bod chi wedi ffeindio ni. Ond os chi ddim, at Pob Look Babe, uh, ymunwch yn yr hoel. Um, ni hefyd ar TikTok yn dydyn? Mm -hmm. Pob Look Pob Babe. Babe.
Hefyd. so, um, yeah, dilynwch ni'n fyna am mwy o